Azul fell-awen ay atmaten, a leḥbab, a leqbayel anda ma tellam, argaz, tameṭṭut. Ur d-zzabet ara yirgazen ah, surtout tilawin, axaṭer ma tmuqlem les commentaires nni yettilin dagi di la chaîne agi nwen, tagi Kabylie amour et bonheur, lketṛa n tilawin. Alors chapeau bas i tmeṭṭut taqbaylit anda ma tella. Ass-agi, abertettuy-agi, ata twalamt le champignon-agi, atan yura-d isem-is s teqbaylit, s trumit, mačči muckel. Mi bɣiɣ ad wen-d-iniɣ, la chaîne-agi-inu, akka di beṛṛa, mi ara ken-mlileɣ, mi ara mlileɣ kra n yemdanen, ad ttcekkiren, ad d-heddren, ad d-qqaren. Mi akka, Di linternet akkagi neɣ di lirezo-agi neɣ dagi di lyutub, walaɣ txuṣ mliḥ mliḥ asurtu tamusni ula d-rennum ara yakk ismawen ula d-tettɛawanem ara yakk. Ad waliɣ par exemple 500 personnes i tt-iwalan, 500 personnes les vues ad afeɣ tmanya les commentaires. Tiffenyent d ur wen-yehwi ara, qlant tmusni neɣ i wen-d-tenfeɛ neɣ aucune explication. I teqqimeḍ ad teẓẓuḍ trois minutes, quatre minutes de temps, ur tezmireḍ ara ad d-ṭapiḍ un message, surtout ismawen, ismawen ad d-ternum di tuddar-nni-nwen, ad tsemmim taddart-nni-inek, la région-nni-inek, ayɣer? Il y a des gens, il y a des étudiants, il y a des chercheurs i ixeddmen anadi neɣ i yettnadin, i ixeddmen irucac f lecɣal-agi, ad tent-afen ad d-rnun tamusni ur d-nfan lǧil u lǧil u lǧil. Akka? Alura, ur lhar si malheureux, si malheureux, yeɛni yettuɣaḍ lḥal ad iffeɣ yiwen ad imenṭar ad yazzel d ageffur neɣ d iṭij, ssxan alli n buṭ, isennanen, tiẓgi, des fois ur gelluɣ ara, même pas lmakla, Juste cwiṭ n waman. Ad d-yas bnadem lukan ad ẓem acḥal deg uxeddim i mazal. La plante nni, isem-nni, la recherche nni, xdem akka, muqel akka. Euh, acu ad d-nini? Nekkuni numen s lecɣal-agi, nekkuni nḥemmel lecɣal-agi. D idammen-nneɣ, d later-nneɣ, d laṣel-nneɣ, d la passion-nneɣ, d tamusni. Wellah umneɣ belli saɣ lajer, saɣ lḥasanat, umneɣ belli d ayen yelhan i la wen-d-ttawiɣ, d ayen izeddigen, d ayen yeṣfan, d ayen d-yufraren, ah. Mi maɛlic, d aya, ɛerḍet ad tbeddlem, ɛerḍet ad telhum d lacan-agi, ɛerḍet ad tt-nessimɣur t-ensemble, 15 ans, xmesṭac n sna, a Leqbayel ur sɛiɣ ara 50 mil abonnés, llant di ccan ad kksent aceṭṭiḍ aryan n temsest d tisufect, euh kra n tceṭṭaḥin ad tent-ttwaliɣ di les réseaux sociaux n tiqbayliyin, euh regmat ayen icemten akk din din, yewweḍ winna 100 mil, un million, lɛibad iḥemmlen ayen diri, lɛibad i iḥemmlen temsest. A ɣ-d-yehḍu Ṛebbi s ayen yelhan, a ɣ-imel a Ṛebbi leṣlaḥ qbel a ɣ-ifat, tayri, talwit, tazmert, lbaraka, lemḥibba Ṛebbi. Bien sûr, abonnez, abonnez, abonnez.